Yoo abusua nnɛ nso so yɛ kwasiada bio me m'ankorankorɛ bi akye m'ankorankorɛ bi akɔ aba ɛde ba time with maame Grace dwumadie kɛseɛ yi so ɛnnɛ yɛ discusse old ones children of Nephilims ɔmo ɛna ɛnnɛ yɛ discusse sɛ yɛ se children of Nephilims a ɔmo yɛ hwan a in a simply put ɔmo yɛ nipa a ɛɛ sunsum ɛne nipa awo. na wɔawu. Wɔn yɛbɛfrɛ wɔn nsamanfoɔ. Makyerɛ obi a yɛbɛtumi afrɛ no saman. Ɛna makyerɛ obi a ɔno nso yɛ raptured te sɛ Enoch ne Elijah a wɔse Enoch came back as Metatron a ɔyɛ angel. Nti ɛno nso mama moahu. Nti deities ahodoɔ a ɛwɔ hɔ a ɛnyɛ obi na ɛbɛkye obi ama no na ɛno ɛkɔfa nipa no, moandwen ho na yɛndwen ho yie. na makyerɛkyerɛ wo nsamanfuo no mu so ahodoɔ ne nsaman ntwɛntwɛ. Saman bi wɔ hɔ a, wo nana bi wɔ hɔ a ɔyeraeɛ, ɔno ntumi mfrɛ no saman because wanwu. Ɛna wo nana bi wɔ hɔ no nso so a, ɔno nso so no, yɛse yɛnhu ne papa, yɛnhu, mede Yesu ne adeɛ ayeyɛ yɛ mfatoho akyerɛ wo. Nti momma yɛnhwɛ. Ɛno na ɛbɛma wo pɛ sɛ woyɛ spirituality a wobɛdi kan ahwɛ blood lines no mu na afei woahu wo smoothness level. Ma ankorankora bi akɔ aba de ba Time with Maame Grace dwumadie kɛseɛ yi so biom. On this platform I am the prettiest preacher, call me Kasongo, I am the only living saint, Africa's finest spiritual visionary, in a whole na bpa, obaagbo pɛ. Abusua, asɛm a yɛreka nnɛ nyinaa ne sɛ, Sunsum a yɛfrɛ to dua mu, n'ahoɔden duru he? Sunsum a yɛfrɛ de to nnipa mu, n'ahoɔden duru he? Why is eh, religion so popular ne strong? They keep growing. Adɛn ntia? Adɛn nti na stardom ɛwɔ ahoɔden, obi tumi hwɛ obi koraa na wafei nti? Adɛn ntia? Ɛno na nnɛ mepɛ se yɛhwɛ. Na mabisa sɛ, adɛn nti na Ghana ha, yɛmmeki ne big Yɛ stars no they are not able to make it big but they are so good when you talk of talent the whole Africa mengye ndi sɛ baabi wɔ hɔ a talent wɔ hɔ kyɛn Ghana ha I'm telling you ɛyɛ Ghanaians na ɔmo endorse all the big big big big talent no all African countries a atwa yɛn ho ahyia no nyinaa de kɔ baabiaa Ghanafoɔ na ɛmake ɔmo big nti obiaa bɛ hate a agye sɛ waba Ghana ha na wahate There there is power here, there is talent here. Adɛn nti na yɛntumi nkate across? Da biara yɛayɛ limited. Mebisa sɛ adɛn nti a? Why are we not making it big? Because there are giftings here, we have beautiful people here. Yɛwɔ talent wɔ ha ara ma obi yɛ ara na ɔyɛ te sɛ ɔkorɔso bɔda na wayɛ kɛse a, yɛnhu deɛ ɛbɛyɛ na wadescend. Ɛdeɛn nti na ɛmma yɛntumi ngrow tall wɔ Ghana ha? Wode ba adepɛn mu a, ɛyi sɛ local fabrics yɛ wɔde starte, yɛn ne yɛ starte wɔ Ghana ebi mo de yɛ mpaboa, beads ne adeɛ, ɛyɛ ha nom, sɛ ɛbaa ne sɛn ne yɛ starte adeɛ a ne yɛatete akɔ yɛn akyi, obi ba a ne wabɛtam na ɔde kɔ, ɛyɛ question a meregya ama wo. A celebrity plays music or act in a beautiful movie, so beautiful and we all agree that the work is great, ekurom a wɔtwerɛ script o, yɛwɔ nkorɔfoɔ wɔ ha wɔtwerɛ script. But ask yourself what level of charisma will cause you to start crying and lying on the floor when you see these celebrities? Wobɛbisa wo ho sɛ adɛn nti na ɛyɛ a wohu wɔn a ɛtumi ba no saa because wɔn yerenom ne wɔn kununom wɔnhwe ase sɛ wɔhu wɔn a adɛn na wohu wɔn na ayɛ sɛ biribi reyɛ wo? Some people see their favourite actors and musicians and they instantly become weak and motionless. Wɔn gɛte star struck na afei wɔn ntumi nnante. Ɛdɛn na ɛyɛ ɛkɔ so saa nneɛma no? It's like something has been channeled through them. Biribi wɔ wɔn mu a awoso wo a wohwɛ no no. Momma yɛndi nokorɛ ɛmma yɛn nyinaa yɛ ho. Ghana celebrities no bi, sɛ wohyia wɔn paa how do you feel? Ɛbinom. Ayɛ a wo feeli disappointed. Ayɛ how do you feel? Ɛnyɛ easy o. Mo obiara ngɛte angry. Nkurɔfoɔ yi a yɛne wɔn reko yi, girls girls yi a menka Nigeriafoɔ girls girls yi ne boys yi, ɛdeɛ bɛ adwuma pɔtee na wɔyɛ no wɔ hɔ? Yɛn yɛnya visa, yɛ stars no bi nya visa na ɔkɔ aburokyire a, ɔba biom. Na waka hɔ, ɔmbie record label so wɔ hɔ. Wei nom hwɛ nneɛma a wɔyɛ. They started competing with South Africans with nnwom. Sesie woahu baabi a wɔn studios no wɔ. Wɔn a dominate aburokyire nyinaa. Wowɔ London a wopɛ a Google sɛ wohwehwɛ the ɛyi eh, afro ɛdeɛ eh, bɛn best ɛdeɛ eh, deɛ music in Ghana. Sɛ nyɛ Burna Boy na ɛbɛbɔ a. Internet we don't even know how to use it. Ɛyɛ so sad. Wohyia wo celebrities ne wo stars no bi wɔ kurom a, mpakyɛw sɛn na wo fiili? Ɛɛden o. Wotumi hyia binom na wontumi mmovi na waka na biribi a channel through them. Ɛno nti ebinom bɛyɛ biribiara na wɔn abɛnya stardom no but the point is onipa no a wayɛ star no koraa mpo no a wohyia no a how do you feel? Ɛna magya ama wo no. Mempɛ sɛ me na memɛka Na wabɛka sɛ me mekɔ obi asɛm. There are so many instances of people losing themselves at concerts and falling into absolute shock just by watching or speaking to their favourite celebrities. Wohwɛ mmea Ghana nyinaa celebrity bɛn na wohu no a wobɛyɛ shock na wobɛ falle wobɛte ahwe wɔ n'anim. Me mɛtumi abɔ me deɛ anaa memmɔ anaa meka m'ano ntom na mentwam. Hwan na wohyia no a wobɛ falle? This issue is what brought me to the point of discussing the spirit of the Nephilim known as the old ones. Nti na meka kyerɛ last week ni sɛ yɛka old ones a obiara nim sɛ yɛ the Nephilims no. Me ne wadi kan akasa sɛ they still have their bloodlines ɛwɔ hɔ nom. Before you do nananom or ɛna our ancestors and follow anything like that. know the blood line because yɛwɔ akyemfoɔ akonnwa sɛbi o kafra mo fa nkyɛn metani ntumi nkɔtena so ma ne nyɛ yie da ɛno wɔn frɛ no sɛ wɔn the royals or the royals the royals the royals ahenni nipo wɔn hyɛ blood lines no nti ntumi nka nkyerɛ mi sɛ covenant wɔ hɔ a yɛn hwɛ blood line no mu hwɛ ne yie ne wankɔfrɛ wɔn nana tanfo ɔbɛ bɛ fie hɔ na wabɛtena hɔ ɔbɛhye mu nyinaa mo ase. Nti sɛ wokɔ akɔfrɛ saa sunsum asunsum yi a, pakyɛw o, what do you have to do with the Nephilims? Are they your blood line? Me use Bible na ma ma wo scriptures na wode atoto ho na woahu sɛ ɛnyɛ kasa bi na ɛyɛ obi dɛ. Na mmom yɛreka asɛm akyerɛ wo na wo a wokɔyɛ ade a ɛsiane sɛ wo free will yɛ wo dea na wopɛ yɛ wo dea na medɔ wo nti wokɔyɛ adeɛ no a na mama wo wei wo a wotena back na woakalkulate ne nyinaa na woahwɛ at this point I ask Pamokyɛw, mo a mofrɛfrɛ abɔfoɔ no nyinaa abɔfoɔ abɔfoɔ ahodoɔ ahodoɔ ahodoɔ no nyinaa sisisisi altars ahodoɔ a mofrɛ wɔn no, mesrɛ wo, wokɔfrɛ ebi no, deɛn na wo wanya? Pamokyɛw o, mesrɛ wo pa ara, mo a wɔn mpo a wɔkyerɛ mo sɛ monyɛ sei, momfa wei nsi ha na momfa wei nsi ha, mpamokyɛw, wɔn cars yɛ ahe? Car bɛn mpo na wɔn twi? Mpamokyɛw o, wɔn location no ankasa koraa a wokɔɔ hɔ kɔfrɛ Angel no, ɛte sɛn? Ɛhe na na ɔte? Pawkyɛw, ɔno ankasa mpo ne fie te sɛn? Because kwaterekwa sɛ ɔbɛma wo bi a, ɛsɛ sɛ wutie ne din. Wei, mibisa questions o, mibisa. Wofrɛɛ angels no, ɛdeɛn na wɔayɛ ama no? Pawkyɛw o, kaa bɛn na wotwi seesei ara? Wo bɔɔso no koraa ɔkyerɛ wo angel no afiri no, kaa bɛn? Because angel no yɛ biribi a, ɔbɛyɛ ama ɔno ansa. Wo a ɔkyerɛ wo no nso, wabɛyɛ ama wo. What is the evidence? It's just a question. Worekɔfrɛ angels, Wo kɔ frɛ sunsum do you know your blood line paakyɛw o blood line bɛn na wo belong to tell us your origin wo deɛ ka kyerɛ me sɛ wo nim wei a wɔho wo bɛ te aseɛ na afei wa yɛ careful with ade ko a wo se wo kɔ akɔ frɛ no cause yɛ wɔ asoɔden mma ɛwɔ hɔ ne yɛ wɔ aniyɛden mma nso so wɔ hɔ ne yɛ wɔ nsamanfoɔ mma. nso so wɔ hɔ, ne yɛwɔ bɔne mma nso so wɔ hɔ. Where do you belong to? Ɛhe na wokɔfrɛ? Hwɛ, wo feel sɛ wowoo wo ba no, woatete no pa paa nso abɔfra yi hwɛ bɔne a ɔyɛ nti wo na wode bɔne no guu ne mu. Na ɛkyerɛ sɛ nipa no a sunsum no a yɛfɛ nipasu mu ba no, yɛnyɛ ade korɔ o, obiara firi blood line bi mu na ɛreba. Sɛ wunya te aseɛ sɛ woyɛ portal, wo ɔbaa no, na any spirit can pass through you, wobɛte aseɛ sɛ obi a wose ɔyɛ nipa bɔneni no, ɔnyɛ nipa bɔneni, ɔno no, baabi a ofi no, bɔne no a ɔyɛ no yɛ papa wɔ n'ani so. Wo nso a woyɛ nipa papa no, nti ɛba no saa a, wonha wo ho sɛ wobɛ try sɛ wobɛ please nipa bɔneni sɛ ɔmpɛ w'asɛm, ɔyɛ bɔne. ne deɛ no no, ɔyɛ sunsum a ofi mu, blood line na ofi mu no no no. Adeɛ a yɛntumi nte aseɛ pɛ ɛne sɛ wobɛtumi awo biribiara o. Ha, you don't know, you are just a portal, anything can pass through you o. Nti obi paase through you no nkyerɛ sɛ ɔsɛ wo. Ɛyɛ sunsum bi na ɛbɛfaa wo mu na ɛpieeɛ. Nti na wo mma four no a woawo wɔn no, obiara yɛ different. Ɔyɛ spirit bi a ɔbɛfaa wo portal no mu a ɔpueeɛ pɛ. The particular spirit that causes this sudden striking a ɛbɛma wohu obi a na ɛyɛ wo sɛ ɛwu, ebi koraa tumi hu ebi na wɔn afe, and charismatic outburst by fans of celebrities is of Nephilim and they call them the old ones. Hwɛ! Sɛ wonnim a, mɛnyɛ. this is what am saying sɛbe sɛbe sɛbe anka w'abrabɔ nyɛ me dea but this is educational platform I want you to understand so many things so that wo nyɛ so frustrated ɛne sunsum a yɛ frɛ frɛ toto nneɛma mu ne adeɛ no ɛyɛ nsamanfoɔ mama wate aseɛ straight nyɛ afei na mebɛkyerɛkyerɛ mu but this old ones no wɔn no ɛyɛ different. So when you hear charismatic, charismatic, ɛna charismatic ne charismatic a, ɛnyɛ ɛ asɛm na wɔn ka nti na wotɔɔ fam. Ɛyɛ sunsum bi a ɛdi akyire. Na wɔn na yɛfrɛ wɔn the old ones, wɔn na wɔyɛ Nephilim no. Ma yɛnhwɛ sɛdeɛ wɔn di wɔn dwumadi fa. So what type of spirit is the old one? Ɛno na nnɛ mepɛ sɛ mekyerɛkyerɛ mu no. Mɛmma wo bo mfu, asɛm a me ne wo kan yi, mma wo bo mfu wɔ kwan biara so. The Nephilim spirit embodies the essence of rebellion, a false pride intertwined with corruption. Na wowie a, na yɛwie na afei mekyerɛw baabi a wɔn operate afei wobɛte so many things ase. So nobody, ɛnyɛ nnɛ, ɛnyɛ ɔkyena, ɛnyɛ daakye, nobody can clean the church. Nobody can put the church together. Da biara chaos bɛwɔ hɔ, da biara corruption bɛwɔ hɔ, anything religion will be chaotic, wobɛhu ahomasoɔ wɔ hɔ, wobɛhu rebellion wɔ hɔ, ɔse wei na mempɛ ɔbɛ rebɛle, wobɛhu ɛyi corruption a afrafra saa nneɛma no nyinaa wɔ hɔ. Sɛ wote saa nneɛma wei ase a, waa wobɛhu baabi a wote no. Because yɛnni this knowledge no at our disposal, ɛno nti na ɛyɛ a na ɛyɛ yɛ sɛ yɛyɛ biribi yɛn yɛbɛtumi ayɛ, ɛna me na meyɛ ɔsɔfo papa, me na meyɛ bishop papa, Ɛntumi nyɛ pɛ da because sunsum a ɛbaake anaa sunsum a ɛleadi no ɛyɛ rebellion spirit. Sɛ wo se wo nte aseɛ a it's in the bible o. Go and check the Nephilims. Yɛse ɔmo ɛna abɔfoɔ no a ɔmo bɛhye ase no ɔmo ne nipa mma bɛdedaayɛ na ɔmo wowoo Nephilims na ɔmo yɛ giant no. Mewie a mɛma wo scriptures na anyɛ sɛ mekasa kɛkɛ. Ɔmo bɛwoo ɔmo na ɔmo nti na yɛse monkyikyiri mooti. Because ne yɛse nipa mma no wɔn tiri nwini yɛ atenten atenten ɛno na ɛdɔɔ angels no wɔn kɔn ɛna wɔn bɛhyee so ɛna wɔn woo nephilims no wɔn na wɔn de weapons metals wɔn na wɔn yɛ responsible for it na wɔn ɛna wɔn yɛ sunsum ne nipa ba nti mibisa at this point is the bible depicting something to you telling you the bloodline of jesus and you don't know because adan ti na ɔbɛka sɛ

Me tiee no wieɛ no na afei me se I wish sɛ asɛm wei a papa wei reka yi sɛ wabra bra so sɛ waka ne nyinaa people can think deep and get the codes from it Ɔse asɔfoɔ no eh eh yi papa eh yi eh yi eh yi fɔ eh yi eh eh former president mmom yɛn mu adeɛ o Sesie deɛ yɛn nsuro hwee video bi a obi disɛne office hɔ mehwɛ so na mehuu bi. na papa your ex president ɔmo de no ahyɛ kente na ɔmo de no asi praeɛ so na watu kyerɛ sɛ ɔyɛ bɛyifo ha ada mo yɛ saa oh social media ne deɛ we need to purge it seriously we really really need to purge it mehwɛ interview ana papa no ɛka sɛ ɔka asɛm bi na ɔka asɛm bi no to my opinion ɛne my understanding na kyerɛ sɛ asɔre na ɛwɔ hɔ no cathedral ne deɛ nkɔm si o but na agenda no a asɔfoɔ no bi wɔ no na ɛkyerɛ sɛ one part one part ɛbɛsen yɛ ɛna another group a emerge sɛ yɛnim social media use a yɛbɛyɛ better to ourselves sɛ wote biribi na ɛyɛ mmara a fa nipa no fa mmara kwan so kasa bi wɔ hɔ a panin ngyina badwam anaa abɔnten nka So nipa no adeɛ a ɔyɛ no nyɛ a ɛno nti na yɛwɔ mmara wɔ kuro no fa ne fa mmara kwan so you don't call people names you don't cause chaos among us ɛkwan a yɛde yɛn honam so no African borders abɛsi yɛ so sɛ bosom because we can't even unite not to think of breaking the borders to build bridges so we can visit our siblings. Because bridges na yɛ create between neighbours, yɛ nyɛ enemies na yɛ nya borders. Me tie papa no na me se aah. Nti ne kasa a ɔka no nyinaa na ɛkyerɛ sɛ asɔfo no group bi bae na another group bae. They will never be one people. They will ɛmba so sɛ asɔfo no a ɛwɔ kurom ha no nyinaa bɛyɛ baako da because spirit no a ɛleadi wɔn no ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ chaotic.

I have done episode about the book of Enoch and sometimes no ɛyɛ a bible no mente aseɛ. Ɛwɔ Enoch ho asɛm ɛwɔ mu. Atumi kaa yɛn akaa sɛ mpo Enoch no Onyankopɔn na ɛbɛfaa no nso the book of Enoch is in the gutter. Ɛyɛ abomination book for them. Nanso they read Jude, they read Genesis You can't really understand this, wontumi nte aseɛ. Obi ayɛ war na wakɔdi akyire a, ɛmfa mmɛhyɛ yɛ kɔn sɛ yɛn nyinaa yɛ appreciate that war no. Ebia yɛn nyinaa yɛnni saa energy no a yɛde bɛkɔ akɔ follow saa adeɛ no a ɛremmɔ di adeɛ a woreyɛ no a wo preach no, but it's okay for you, do it, but allow us to ask our questions. Mayɛ episode about them, but the only thing I didn't mention was the old one, that's their real name. Nti wohwɛ the book of Enoch a wobɛhu adeɛ a mekaa yɛ nyinaa the way a wɔn nso faa celestial beings na wɔn de fae mmra na wɔn sii fam rebɛɛle baa ha they are descendant though brimming with an incredible strength do not possess the energy of the divine essence because they lost it when they rebelled nti when they say fallen angels fallen angels na Yɛn Luke ɛhefa? Ɛyɛ angel no a ɔkɔgyinaa bobaa no so wɔ Jesus ne tumb no ano no. Ɔyɛ deɛn angel a? Mpamokyɛ ɔfiri soro anaa ɔyɛ fallen angels no bi? Ɔnyɛ fallen angel a what is he doing here? Moahu confusion no? Me na mebisa wo no sɛ can we say that Jesus is the blood line of the Nephilims? Because the bible has depicted. sɛ ɔno nso ɔyɛ ɔboɔ fa ne dadeɛ fa, ɔyɛ nipa ne sunsum ba and ɛyɛ Nephilims, the old ones no, wɔn pɛ na wɔyɛ nipa mma ne sunsum mma nti wɔn blood line no nyinaa that is how they are depicted, wɔn na wɔn wɔ worship mu na wɔn na wɔn bɛma nipa ate atɔ nti ɛyɛ question me bisa mo o, is the bible depicting or telling us that Jesus is from the blood line of the Nephilims? nti na wɔse Mary ne sunsum kronkron na ɛwoo no anaa? Because ɔno nso so they don't talk about him without talking about ne blood line o. Wɔn bɛkasa ne blood line no ara firi Jesse de aba ara bɛduru David. But mɛmma wo werɛ mfi sɛ these old ones were there ansa na nkorɔfoɔ wei. Ɛna mɛmma wo werɛ mfi sɛ David ɔko ɔko bebrebee na saa Nephilims yi wɔn na wɔn yɛɛ weapons nti wɔn na wɔn ɔko chaos ne adeɛ ɛyɛ wɔn dea nti yɛn hwehwɛ mu anaa this is just the beginning me gya wei ama wo as question the Nephilim may not have totally died in the flood and the bible account for this na ma ama mo scriptures na ebi mo bɛka sɛ me nim nti ma me ma mo scriptures no. because wonim sɛ anything a meka biara mema wo source, mema wo biribi to go and calculate so that you yourself you create your own picture, do your calculation and balance your balancing. The reason I'm saying that if you feel I talk too much, I am saying that what resonate with you pick it and go because ebi a deɛ meka no ɛho hia wo no ɛhia ma obi. Wopɛ so atumi kɔ bie wo platform na waka nea wopɛ wɔ so. Menyɛ adwuma ɛma wo, wontua meka. Nti wontumi nkyerɛ me deɛ memfa m'ano nka. Platform no so mempɛ a wotwɛw. Mese wompɛ a move. The only platform that is not forcing you to watch. Enti mo deɛ abusua momma yɛnhwɛ scripture wei because menim sɛ maka Jesus asɛm no nko ara deɛ me nuanom yi wɔn bo bɛfu nti mo deɛ momma yɛnhwɛ scripture wei. Pamokyɛw na mo wobɛtumi nso afrɛ wo sɔfoɔ na wode ama no na wadi kɔ di ama wo. Wopɛ so a platform no is open zero two four four eight six zero zero nine two frɛ yɛn na bra na bɛfa scriptures wei na decode ɛyɛ a na mema mo de source so nobody will sit back there and deceive you sɛ menim nea meka so let's look at this numbers chapter thirteen verse thirty three wa hwɛ hwɛ hwɛ hwɛ hwɛ numbers mpo ɛka numbers no I read the Israelite spies say wɔn na wɔn akɔhwɛ hɔ a wɔn abɛ spies no We saw the Nephilim there, we seemed like grasshoppers in our own eyes. Mmerɛ wɔn kɔɔ Canaan no, a wɔn rekɔ akɔ wia asase no, wɔn rekɔ spy ahwɛ no, wɔn nso wɔn kɔ hu the Nephilim there. Bible paa wɔhu. Sometimes no, ayɛ a mepɛ sɛ mepa wo sɛ woyɛ ɔsɔfoɔ na woyɛ awakening na wohwɛ show no a hwɛ for your benefit. Wo deɛ wonyi wo ho adi koraa yɛnim wo sɛ mowɔ platform no so. Ba sɛ woyɛ ɔsɔfoɔ na wunnim nea mereyɛ na wonte ase a, gye wo ho tom sɛ ebia wunduu baabi a madu anaa menduu baabi a woadu, na move on. Don't try to bring anything here. Why is the Bible quoting or talking about the Nephilim and the same Bible condemns the book of Enoch? So the Nephilim no a wɔakɔtu wɔ Bible no mu no, what is the source of their story? Sɛ moahu, ayɛ a momma yɛnto yɛn bo Hu? Nti no, Nephilim no a ɔɔ refer wɔ ha nom sɛ ɔmo kɔto ɔmo hɔ na ɔmo Israelfoɔ no look like grasshoppers ɛwɔ ɔmo ani so no, adɛn na ɔɔ refer to Nephilims? Bible should not refer to Nephilims because ɔ, ɔ, wɔ condemn the book of Enoch. Genesis is full of the book of Enoch, Jude is entire the is completely the book of Enoch. Ma yɛ ɛno saa episode no dada. I'm not going to go back. Nti one one part a Bible confirm the Nephilims no ɛno na ma read ama yɛnhwɛ wei nso so. Me maa baako me maa bɛyɛ three na wa wakɔyɛ o calculation. Deuteronomy chapter three verse eleven. Ɔse King Og of Bashan is described, tie no yie o, His beard was over thirteen feet long, he is called one of the Rephaim, a post flood race, tie no yie o, of giant tied to the Nephilim. Mɛma werɛ mfi sɛ Nephlimfoɔ no so wɔn de flood na ɛwɔ so yɛ wɔn te sɛ Noah abrɛ so deɛ no ara. Nti wo Bible no read it and read it well. this is a king ɛna ɔmo de ne measurement na ɔmo de attribute ne to Nephilim no Nephilims no Bible kyerɛ sɛ na ɔmo yɛ sunsum ɛne honam ti no na ɔmo yɛ giant they were tall nti no ɔmo de ɔhene no ne mpa ɛna ɛde measure na wɔde akyerɛ wɔn sɛ ɔyɛ the race of the Gentile to the Nephilim. Wɔn so nsuo na ɛfaa wɔn. Wahu sɛdeɛ connection no te. All this is in the Bible o. All this is in the Bible. Nti mepɛ sɛ wote aseɛ pɛn sɛ woyɛ Kristoni na wosom Yesu a, ɛnyɛ blood covenant na wɔn ka no, ɛnyɛ burodo ɛne communion wine no. There are blood lines. Moma yɛnte saa adeɛ wei ase. Second scripture na mede ama wo no, nyɛ na metwerɛ wɔ Bible no mu o. This is eh, obi ne yɛatwerɛ ne yɛatwerɛ ne feet ne yɛde atwerɛ ne race ne yɛde akɔ ne back to ne ancestors. Ekuro mu a na yɛte no, wontumi nka nokorɛ. Ankasa bi, wohu obi a ofi Tamale a, yɛwɔ nneɛma, features a wode bɛhu. Wohu Asanteni a, yɛwɔ features a wode bɛhu. wo hu eh, nkrani a yɛwɔ features a wode bɛhu, wo hu fantini a yɛwɔ features, but yɛn a yɛtan yɛn ho ama yɛn ama tribalism koraa, it show yɛ speciality ne yɛ differences no, yɛn pɛ sɛ yɛbɛhu because wokyerɛ obi na wokyerɛ obi adeɛ a, na ne bu bɛfu sɛsi a, meyɛ young girl no na mesɛ me menware Voltarian ɔbɛɛma, meka kyerɛ papa bi a yɛn ya saa, ɔse adɛn ntia, na mesɛ o bɔne biara nim o, Voltarian mbɛɛma no wɔyɛ discipline, ɛna me so meyɛ stubborn nti no ɛnfa nti na mese menware Voltarian and truthfully the men there are very disciplined ɔmo nim sika so hwɛ me so menim sika di nti ɛnfa ba mekyerɛ mu sɛ nya wɔn sɛ abusua bia ne tribe bia ekurom hɔ koraa yɛnim sɛ tribe bi wɔ hɔ ɔmo hwɛ mmaa yɛnim sɛ tribe bi wɔ hɔ ɔmo nhwɛ mmarima yɛnim sɛ tribe bi wɔ hɔ ɛhɔ mmarima no ɔmo pae abɔ etu ɔmo tirim ɔmo mpɛ adwumaden we know all these things ba wokɔka ɔmo bu befu Hwɛ, ma menka biribi nkyerɛ wo, ade a woreyɛ no, sɛ wunnim ne farebae a, ɛnhaw ho. Ɛnhaw ho sɛ woahu ade a Bible aka. Wei nyinaa wɔ Bible no mu o. Enti sɛ wo nso woresom Jesus a, check if you belong there. Blood covenant goes beyond brodo ne communion wine. Now let's look at First Samuel chapter 17. I read, Goliath is described as over nine feet tall. Wohu sɛ Refaim no, wɔde ne ne ne bed size o, ne bed size na wɔde atiresi no akɔ ne origin anaa ne bloodline. Now look at Goliath too, wɔde ne body description ɛna wɔn se ɛyɛ nine feet na ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ tall. He and his warrior brothers are part of the Philistine giant, likely descendants of the Nephilim. Sɛ moahu, amanfoɔ body na ɔmo de trace ɔmo blood line. Enti wankasa hwɛ o, sɛ wohwɛ na sɛ obi yɛ Nephilim na sɛ ɔno ne blood line no firi Nephilimsfoɔ no mu, na sɛ worekɔ akɔfrɛ saa sunsum wei, na wo nso wo blood line firi Enoch hɔnom deɛ a, mɛmma wo werɛ mfi sɛ Enoch na ɛcapture wei mu nyinaa de ɔmo gu baabi ɛnde ɔmo. Nti they are enemies. Nti fa no sɛ wo blood line no firi Enoch ne side. na sɛ worekɔ akɔfrɛ entity anaa energy bi a ɛfiri Nephilims from Goliaths to ɛnyɛ ɛnyɛ saa ntɔkwa ntɔkwa ntɔkwa no a ɛkɔɔ so no nyinaa it was all about blood line ɛna obibini atam Bible ɔnkyɛke all these things ɛna obibini ɔte nkyɛn ɔmfa Bible so so ɔrefrɛ angels what connection do you have? what is your blood line sɛ moahu the way a ɔmo atiresi obi body ɛde atiresi ara de akɔduru ne blood line so obi nso ne mpa ɛna ɔmo tiresi yaa de tiresi yaa akɔduru ne blood line so nti wo a wogyina hɔ african wo blood line wɔ he Baabi a wowɔ no yɛ tiresi a yɛbɛhu wo wɔ hɔ. Don't forget, sɛ ɔmo put ɔmo ho together na sɛ ɔmo nim ɔmo blood line deɛ a, na ɔmo tumi tiresi tiresi tiresi kɔ sɛdeɛ ɔmo tiresii Jesus deɛ kɔɔeɛ ara de kɔɔ the fortieth generation deɛ a, ɛnneɛ wo a wonka ho no, they will use you as sacrifice. When you go to Israel, there is a place called Bellarosa, ɛhɔ nom na wobɛhu baabi a Jesus soaa wei no ne baabi a Jesus ne nsa baako bɔ wɔ hɔ no na baabi a Jesus ne nan mpo adane problem. Ne nan no baako wɔ Israel hɔ ara o, ɛ ɛ Kramofoɔ dan kakraka bi wɔ hɔ, Jesus nan baako bɔ mu wɔ hɔ, wɔn sɛ ɛyɛ Mohammed nan. Ɛna wokɔ Bellarosa hɔ nso a, ɛnan baako wɔ hɔ, ɛhɔnom na yɛn nuanom ɛ Catholics no deɛ wɔkɔ Israel wɔn they will kiss everything, nti ɛdan nan no wɔn asalae wɔ ho na wɔn kiss nan no wɔ fam hɔ. Ɔmo ki na nan no so nti wo hwehwɛ mu akɔ akyi a they will tell you sɛ na Jesus ɔyɛ giant ɛna bible so a describe sɛ wanka o wanfa no ankɔ king Og ne mpa ho anfa ankɔ describe no ama yɛ ahu ne origin ɛna ɔtwaa mu wɔ Rephaim no so Ɔno so no hɔ na ɔtwaa mu wɔ Goliathfoɔ no soɔ but ne nan no a ɛbobɔ hɔ no deɛ ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ giant ɛna ne nyinaa no korakora no sɛdeɛ wɔn pɛ sɛ wɔn cover no biara no mistake no ne sɛ wɔn se Jesus Holy Spirit na ne wu maa no woo no na kyerɛ sɛ ɔyɛ ɔboɔ fa dadeɛ fa nti na kyerɛ sɛ ɔyɛ Nephilim one of the old ones sɛ mo ahu sɛ mo to mo bo na mo read mo Bible na you people will do better nti sɛ wɔahu wɔn atresi King Og wɔn de ne mpa ɛna ɔmo aba na ɔmo de aba abɛdu nkorɔfoɔ nkorɔfoɔ nkorɔfoɔ yi so ana ɔmo de abɛdu baabi a ɔmo adu yi I look at some Christians and I am like okay there is time for everyone so let's calm down na obiara nyɛ nea ɔpɛ but mɛnhyɛ obiara so do you check the source of what you are worshiping are you part of the bloodline they always say sɛ blood covenant blood covenant what what what is it about. Na mo ara nso mo se ɔyɛ covenant keeping God. Nti wo pa kyerɛ sɛ a omogya bi a yɛtwa, ɔbosom a yɛtwa nnipa mogya agu so na ɔbosom a yɛtwa aboa mogya agu so mpo ɔmo nyɛ pɛ. Because wokɔtwa nnipa mogya no gu so a bloodline no wo follow. Nti wo lose wo bloodline mpo a obi reku a wɔku wo easy.